Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
laha ka nkandziyiso lowu lava ku ya vulavula hi swilo swimbirhi ku nga nkandziyiso wa kokwani afrika va karhi va cakanyeta xiyimbeleri mr post ivi ku tlhela ku va na nkandziyiso wa xiyimbeleri benny mahingani the president va karhi va vuma va karhi va yimbelela swi tsakisa swinene eka nkandziyiso wo sungula kokwani afrika va ha yise emahlweni ku va va bifa kumbexani ku cekanyeta xiyimbeleri mr post va vula leswaku ri mr post a va swi koti ku yimbelela kahlekahle hi ku ya hi vona va vula leswaku ri xiyimbeleri mr post vo fostela a hi voneni nkandziyiso lowu mara ncini sweswi ya mzayi swi chayaka mara we mzayi hmm? swilo swa kona loko micini u nga ku vanhu va govola ku khome swichachela hmm? a va fambelani na tibidi tibidi a swi kona marito swi ya le tibidi swi ya le hmm? ku yimbelela mzaya a swi fani no hlaya pele kumbe bibele a swi fani no hlaya buku ku yimbelela ku yimbelela ta vuya mzaki ti vuya ngopfu yimbelela ti vuya ngopfu mzaki ti vuya swinene vona yimbelele yini i cini sweswo ha goza hinkwayo yi le nyameni kahle la ku ringeta ku hlamusela yini hi mzaki a wu tsandzekini futhi lembe leri swi yo nyanya swi wes a me ni nge chaya ku ku byela mzaha yi hayi kona wo vheti ya rhaba swilo sweswo hinkwaswo mzahi e vheti swi rhaba mzahi leti swi rhaba swantswa i ya humesi good friday kumbexana u nga u nga u nga va bethanyana ha mahlasela xi le ku hlaseleni mzaki i nge lunghi xi le ku hlaseleni mzaki xi le ku hlaseleni hayi swo huwa ya xi le ku hlaseleni mahlasela mzaki e eh, i cini mara sweswi i twisaka vanhu vaseketeri va wena hmm? mavo va tlhela va ku e ha swa ba hi hayi kho zayi rhaba swihi swa swo mzaya n'wana sesi swi rhaba hinkwaswo mzaya i ta hale ka malume haleni hi ta ku dyondzisa music mamuranga phana i pfumela ku ka music i tsandzekini mzaya pfumela ku tsundzuxiwa kumbe nga ya ba regain na van'wanyana u komba vanhu lava chayaka regain kumbe kona ya nga fika swibedhlelanyana ha mzaya hayi khona hayi khona mm-mm, mm-mm. rhaba swilo sweswo rhaba thyaka rero yo yo yo uh. i ncini mara sweswi nga ku swi chayeni mzanyi loko ni twa xitlipa lexi a ni eh, eh, mara ku humelela yini ku halawa mara he he eh ya lexi hlamarisaka i ku kokwana afrika i malume wa xiyimbeleri mr post covocovo kambe rizondho leri A hi swi tivi leswaku ri nga va ri karhi ri vangiwa hi yini. Kasi van'wana va kombisa leswaku kokwana Afrika ku va xiyimbeleri Benny Mayengani the President va vhume hi vona eka nghoma leya Mahlasela ingaku va yi vangile. Se loko hi hundza kwalano hi hlangana na nkandziyiso wa xiyimbeleri Benny Mayengani the President va karhi va endla sing along hi nkarhi walowo va karhi va phakiwa timali. A hi voneni nkandziyiso lowuwani.
na ya magic leyi loko nuna wa mina wa nkwela ntsena wendla magic loyi ma hlasela loyi mane matatela hoxile khangove loyi i malwela loyi ben malwela ben malwela mpela se swi pfumela mahanyelo lamawa

Se loko hi hundza eka leyo na n'wina mi amukeriwile leswaku ri mi seketela channel hikuva mi tshikelela laha ku nga tsariwa leswaku ri thanks hi ndlela yaleyo mi ta kota ku va mi nikelela hi mali leyi n'wi mi kotaka yona ku channel yi kula ku ya mahlweni ku fana na un'wana a nga fika a hi seketela swinene hi swi khensa ngopfu la tivekaka hi vito ra mukone et u fika a nikelela hi mali ya ku ringana 14 rand i va tsala leswaku ri a yi kuli channel hi swi khensa ngopfu sweswo se loko mi nghena laha ku nga tsariwa ku thanks yi ta mi yisa lahawani um loko ku ri ku mi nga kota ku nyikela hi fourteen rhandi thirty five rhandi seve seventy rhandi kumbe ku tlula hi ku ya hi ku n'wina xikhwama xa n'wina xi ta va xi enti ku fika kwihi se ma swi kota ku va mi nyikelela la ka chanele hi pfumela leswaku ri